Tuzan caan hi bantuk in caanṭha an kan petu hi kan biakmi kan Pathian an si caah min thangṭhat si ko seh. Amen. Cun rian ṭuanṭi hoi mino hruaitu nan dihlak cungah ka lawm. Cun a hleikhun in mino secretary simi chinchin le mino chairman simi ṭhamang nan cungah ka lawm taktak timi kha langhter ka van duh i tuzan caan ah nan nun nan thinlung ah khan pathian nih rian a ṭuan i bantuk in caan nan ka hoih caah hin bantuk caan nan ka pek caah hin nan hmaika ka dir khawhnak si bantuk in caan rak ka pe hlah u law nan hmaika zong bantuk in dirnak caan ṭha zong in hmuh ding hi a har ngaingai cucaah cun nan cungah kaa lawm taktak timi kha ka van nolh ṭhan cun tuzan ah a rak chuakmi Khrih ah zumtu nu le pau le nau nan dihlak cungah Bawipa nih thar thluachuan aan pe ko hna seh lukdong lio ah khan covid lio ah khan sunshine biakinn hlan lio ah khan kan rak i pumh lio ah khan mah lio kha cu lukdong lio si tikah khan zoom in khan pathian thangthat lio kha rak si online in pumh kha rak si i a cheukhat cu zoom lawng kan ong le thil dangdang hna kan rak tuah cu mu le ka bantuk stik ah khan mah lio ah khan mino caan hmannak ah a donghnak ka ti lai cu ka thawng ṭha chim rak si le tu hi pathian i caan rem avan ka pek ṭhan i pathian zong ka lawm timi ka van nolh ṭhan i mah lio i ka rak chimmi te kha tlawmte review van tuah ṭhan ka duh i zeiruangah ti cun online a si tik ah khan i aa pummi zong kha a pum min ang pum lo mi kan tam deuh lai te kha ka zoom cucaah cun mah lio ka rak chimmi te kha tlawmpal te review van tuah ṭhan ka duh i mah lio i ka rak chimmi te cu i kan hmur le ka kan lei dang hi zeitluk in dah a biapi zumtu kan ca timi te kha ka rak chim i hi kan taksa pumpi cungah hin hi kan lei hi hmete a rak si sihmanhsehlaw hi kan lei hi a hmete a si a si ko na ben hin hneh so awk rak tha lo hi kan lei hi thil mete kan taksa pum cungah thil mete si ko na te in hi kan lei nih hin hi kan taksa pumpi hi hel atlakter kho i cuve bantukin vanram cung zongah a kaiter kho cuzacun zumtu kan caan hi kan lei hi a pi tuk power tur a nei tuk timi kha bible ca chung zong kan hmu kho i cu kong te cu ka rak chim zeitluk dah power an nei ti si cun tahchunak ah bia pakhat ka chimmi nih hin ti bia kan chim tikah kan lei si ko cu kan lei um hna selaw kan ti le zeihmanh kan holh kho la lo cu kan lei si ko cu ti le bia kan bia pakhat te nih khin kan bia pakhat te nih khin mi lung a kuaiter kho i mi mitthli a tlakter kho cu ve bantuk in hin kan bia pakhat te nih hin mi lung a lawmhter kho i mi a nihter kho Cutluk in hi kan bia kan lei hi tur an nei i power nei tukmi a si. Hi mah he kong he pehtlai pakhat te van chim ta ka duhmi cu Pathian nih kan taksa pumpi an kan ser mi hi sullam a ngei dih. Kan hngawng in a cunglei ah hin ong pahnih a um i phun thum in a kan ser. Cucu zeidah a si hnga? na van i ruat ta hna sih kan hmuh in a cunglei ah hin ong pahnih um le phunthum phunthum pathian in kan ser zeite a si hnga hmm? okay oh kha tha tuk thamang nih van ti le hna le hna le ka ti ka hi ong pahnih um hnga maw kai ong pakhat lawng cu ti kha pathian nih kan hngawng in a cunglei ah hin ong pahnih phunthum a ser cu zeidah si hna pahnih su ti mit hnar pahnih mit pahnih hi an kan sermi hi a sullam a ngei cu a sawhsawh an kan ser lo le hi kan hngawng i a cunglei ah hin ong pahnih phunthum a ser sihmanhsehlaw ong pakhat lawng a sermi a um rih hi kan hngawng cunglei ah hin Zeidah a si hnga? Aw kan ka hai si ti. Hi kan ka a ser hnawhchanmi zong hi sullam a ngei cu. Jem a ngan pakhat chungah kan hmuhmi cu zeidah a si? Tampi in theih i zuam u law tlawmte chim u tiah Baibal nih kan cawnpiak. Sinatein kannih zumtu tampi cu Baibal he aa kalhmi kan tam ngai. Theihnak lei ah theihtu kan i zuam lo i chimh khawhnak lei tu kan i zuam. tampi chim kho tampi hol kho hi kan i zuam le a chim kho deuh pawl a hol kho deuh pawl khi a fim deuh ah kan hei ruah rih cu cupinah a chim kho deuh pawl a hol kho deuh pawl khi upat zong kan hei pek rih cu bible he cu aa kalh aa kalh ngaimi a si i prova punghluk bia chungah kan hmuhmi cu uh, biatlawm chimi paw cu mi fim tiah a tahnak zon te zong kha i tampi kan hmu khawh te cucaah cun zeitluk in dah zumtu kan ca in kan hmur le ka kan lei dang an biapi timi te kha ka rak chim kan kut le kan ke le kan taksa pum le kan thluak in kan ṭuan i thluachuah kan hmu bantuk in hin hi kan hmu le kan ka in hin thluachuah zong a hmu kho i thluachuah zong a pit kho mah ruangah cun kan hmur le kaa zeitluk in dah kan leidang i a rak batpi tuk timi te kha mah te kha online in zoom in khan 2022 maw 23 me mah leo khan lukdong leo khan ka rak chim bel i le tu caan zongah bawipa nih caan rem ti i ka mino secretary le chairman cungah khan bawipa nih an lungthia rian ṭuan i caan an ka pek ca khan ka lawm taktak timi kha ka van nolh ṭhan i kan hnung ah kan hnung thla ah khan worship team caan kan hman zan ah khan ka chim cang ko na tiin tu zan ah kan nunnak ah khan a thar in a van ra ṭhan i cucu zade CTC ahcun Bible chungah kan hmuhmi cu hlawhlang nu kha Jesuh Khrih hmaiah a sual phawt ding an rak chuahpi an rak chuahpi i dantat ding in ti dantek dantat ding Jesuh hmai an rak chuahpi an rak chuahpi tikah Jesuh nih zeitindah a leh hna sualnak ka tuah bal lo ka sual bal lo a timi nih lungin ceh hmasa u tiah Jesuh nih a leh hna a leh tikah khan hodah a cheptu an um maw hohmanh an um lo cu ti pakhat nu pakhat an i zuk thluahmah i ahohmanh an tang lo Jesuh le hlawhlang nu lawng kha an tang i maka son ka nunnak a rian a tuan pengmi cu zeidah si tuzan chan ah hin ka ding ko ka fel ko sualnak ka tuah bal lo atimi lawng nih hin a bia kan thiang chungah hin amah thangthat ding ti si se law ahodah a tangmi kan um hnga ti hi van i ruat ta hna si ti hi ka duh Jesuh Khrih van ra se law kha bantuk rak an halu se law a tangmi kan um hnga maw pakhatnak bikah keimah hi a chuak masa ka si kho men ka ti le ka hnu ah hin a ka zulh ding hi nan um pah ko nan hmai te nan lang pah ko ka ti ti hohmanh a tlingmi kan um lo asina belte cu a sualmi le a tling ngalo bik an si ko na ten zeitluk in an pathian in kan dawt tuzan caan ah amah biak in thiang chung amah kan thangthat khomi zong hi kanmah minung kan fim kan thiam na le kan ṭhawnnak le kan thilti khona pakhat man um lo pathian a dawtnak le a zaangfahnak le a vel thong long te si ko kan pathian min thangthat si ko seh Amen. I tunai ti ah khan ka thinlung chungah rian a van tuan ka nunnak a van lang ngai i a Bible catlang te cu ka van phil i pastor pa nih cun direct phikphik a van ka chimpiak khawh ko la i theology then doctrine kan rak chuang lio ah khan si mah leo khan cun kan ni kawram cu bahai system kan rak kal cu mu Baha'i system he exam la i lo zan khuadei bak kan cha kan zo kan zo le exam kan di bak kan kan philh churh ve ko kan ong le kan philh churh ve ko kha kha rak si i ka thluak khi khi kan upa chang timi kum kha bia van chim khrom cang ko am abul chatlang te ka van phil na ten ka van chim ko la ka lung a van chuak tu tu nai ti khan bible cha kan rel kan rel i kan rel di in pathian nih thlachuahnak kan pek piak se kan timi hi khi a ka nak ah hin a ka do ton Zeiruangah ti si ahcun hi Baibal ca hi Pathian nih thlua a chuah dih cangmi a si. Genesis in biathlam ting Pathian nih thlua a chuah hnawhmi thlua a chuah dih cangmi a si, thaw a chuah hnawhmi cangmi lawngte a si. Cucu Baibal verse ah ka chingchiah tawk te cu Matthai ngan panga chungah khan si ko rua ka ti. Cun Second Timote a ngan zedek si inn ah na ua kaa ṭialmi um ko, nan duh ahcun khi kan chimh ṭhan ko hna. Pathian nih thlua a chuahnak kong fiangte Baibal in kan hrilhfiah. Na balte in Bible ca kan ven rel tik ah khan kan rel dih le cangka tein Pathian nih thluachuahnak kan pek piak ko seh kan timi hi cu a sullam cu Pathian nih thluachuah a pek rih lo tinak kha si ko thluachuah a pek rih lo caah khan thluachuah pek kha kan fialmi a si cucaah Pathian nih fiang tein Bible cathiang chung kan hmuhmi cu Pathian nih Genesis biathlam tiang thlua a chuah hnawh cangmi thlua a chuah ciami lawng te si an nungmi Bible ca a si cucaah cun Pathian nih thluah a chuah cang caah min thangṭhat si ko sih ti tu hin kan ti awk deuh si ko lo maw ti kan nunnak hin a ra i mah te kha i van chim ta ka duh i cun pakhat te Bible ca ka rel hlan te ah Laimi kan si ko caah khan te Dr. H. Liam Bik nih a rak timi cu Laiholh hi kan remh dingmi tampi um ti cu tampi lakah pakhat te ti i biatak tein an kan chimhmi cu bia kan chim kan chim kan chim i Thong kan than ah maw zei bantuk bia kan chim ah siseh a donghnak bik ah cucu chim ka duhmi cu a si kan timi khi a dik lo e ti tahchunnak ah rawl kan ei i rawl ei na duh maw kan ti aw ka duh kan ti ahcun ei sirih lo cu ka duh lawng sirih cu tahchunnak ah bazar kai ka duh tahchun pumnak kal ka duh a pumh kal ka duh ka ti cun ka kal rih lo cu ka duh lawng kha sirih thil cawk ka duh ka ti ahcun ka caw rih lo ka duh lawng kha sirih Cucaah cun bia kan chim kan chim kan chim i kan chim dih le cangka tein cucu ka chim duhmi cu a si kan timi a dik lo ee ti mah te hi rem ka duh ngai ti biatak tein kan cawnpiak le bia kan chim kan chim i kan chim dih bak in cun cucu ka chim ti tu hi ti ding si ti kha biatak tein kan cawnpiak khua ka rua te a a si tak ka ti i cucu mah ka theih ri in cun zulh khawh ka zuam ve keimah zong i thilṭha si ko thilṭha cu zulh khawh i zuam ko si ti kha i kan nunnak khan um cungah khan le tu zan caan ah cucu zul u sih tuah cio u sih ka tinak kha si lo i i hika hin kawlram in laitlang te thantlang hakha hakha peng thantlang peng kawlram khoi po ra dih mi kan si hika CBC Australia hmun khat ah Pathian kan thangṭhat ti kan rannak hmun aa dang cio bantukin kan hmuhmi Pathian kan tonning le kan cawnning le kan theihning kha aa dang cio. Nan tuah hrimhrim lai tinak kha si lo natein khan i ka theihmi te kha mah te kha ka van chim. Cun tunaite i gospel LBC ah kan kal lio ah Pathian i khuaruahhar in kan umpi thawngṭha zong a ṭha tuk kan hlasak mi vialte a ṭha dih le cu pawl cu ka chim lai lo a sau tuk lai caah khan i mah kei ka chim duhmi cu na uniform kong si naite LBC kan kale uniform kha aa dawh taktak kan far le pawl kan nau le pawl kan nungak pawl an mit thi thil tha ado an theih khawh ning kha viru a life an thlah mi khoya kan sak mi pawl kan man tlap ka zoh tik kan i dawh khawh ning a khalar aa dawh khawh ning ti kan chuang khawh ning kan far le pawl an i dawh khawh ning kan i dawh khawh ning ka zoh tik keimah ten khi ka lung hui tuk ka nuam tuk in te phone ka rak zo pa in khan Cu lio te ka nunnak Pathian rian a ṭuanmi le ka nunnak ah bia a rak rami cu zeidah a si ti si ahcun uniform nih a chuahpimi phunli in phunli in ka nunnak ah bia a ka ruah a ra. Cu pakhatnak zeidah a si? Sinak sining a langhter uniform nih. Cucu uniform in kan kal tikah khan aw kei cu CBCY ka si, CBC ka si tiin mah le mah kha i meisat kha a hau ti lo. automatic bak in uniform nih a langhtermi cu oh hihi cu CBCY an si timi kha a langhter pakhatnak ah cun a pahnihnak a langhtermi cu lungrualnak lungrualnak timi cu tam ka chim ti lai lo ka chim ti lai lo lungrualnak a langhter cun a pathumnak ah cun upatnak kha a langhter kan mino hruaitu hna nih kha LBC kan kal tikah uniform kan hruk hna lai kan ti kan dihlak in pakhat hmanh bau loin ruang te kan i hruk dih hna tikah khan cu zeidah langhter upat peknak hruaitu nih an kan chimmi kha nawl kan ngai caah upat kan peknak kha an langhter culong selo mipi hmai ah kan dir i dawle rem ten la kan sa tikah khan kan i dawh tuk hna cu mu mah nih khan mipi vialte zong kha upat kan peknak kha a langhter Cupinah a palinak ah cun mi lung a lawmhter i mi hna a ngamter. Zeiruangah kan kan thil thuam nih khan kan yutfom nih khan an kan dawhter tuk tikah khan mi thinlung ah khan aa dawh tuk cang an thinlung aa nuam tuk zeitluk in ti kan thadi kan thaba caan zongah khin muidawh taktak kan hmuh ahcun merh zirziar ten kan um ko cu kan bang zong a dam dih ko cu kan tha dam dih cu muidawh te kan hmu ahcun mu Nate muichiang ang nommi kan hmuh ahcun kanmah te men kan um bum men kan thin khi a hang kho cu chim duhmi cu dawh le dawh lo timi te zong ah khin mu ka chim duhnak cu mah nih khan kan uniform nih a langhtermi te kha mah kan nunnak khan tampi a ra le zumtu kan nunnak ah hin a cheukhat nih cun uniform lenglei hi a biapi lo e tiah an chim tawn sihmanhsehlaw a biapi lo chung lei tu hi a biapi tiah an ti chung lei hi a biapi tuk biapi lo ka ti lo lenglei zong hi a biapi ve kan chunglei hi ahohmanh nih kan thinlung on in a thinlung cu ti ahohmanh nih an kan hmu lo cu kan nunnak kan thinlung i kan chung i a sining kan kan leng ah a lang dihmi si cu kan hnipuan fan eih ning kan holh ning kan cawlcangh ning kan samtuah ning te pawl hna hi kan sining kha a langhter dihmi si cu kan chunglei sining kha kan lengthum ah khan a langhter dihmi si tuzan ka sam na hi ka lai kong lak in me selo ka lai saupi chia selo zeidah ka langter lai ka sining ka lungput kha ka langter ko cu cun tuzan ah hin nam mai ka hin tongta chim ka sikon na ten bomi to i tin narak ra se lo selo angki lo pin narak diru se lo sut chi te narak diru se lo zeidah a langter zei kan rel lo nami kha a lang ko cu cun pathian upat ka pek lomi zong kha a langter cucaah Culong sarih lo tu zan ah hin pa ka si ko na ten ni nar i fen u se law ti Pathian bia zong kha hi ka ser lei mi zong kha si kho cun upat kan pek lomi hna kha a langhter cu cucaah cun Khrihfa zumtu kan si ah hin cawn dingmi khi tampi um timi te kha mah uniform in khan kan unah batak te rian a ṭuan ti tuzan ka chim dingmi zong hi a van ra thluahmah lai hrinṭhan piangthar timi lawng hi a rak za lo kan hrinṭhan hnu ah kan piangthar hnu ah nun kan cawn dingmi tam tuk a um rih rawl ur thlacam kho le Bible ca rel kho lawng piangthar hrinthan timi lawng a rak za lo cu hnu ah tampi cawn ning a um cun Pathian kan biak tik zong hin ning le cang hi zei pa um rawl ur zong hi ning le cang a um cu rawl ka ur kho ti pet in rawl duh paoh ul a ngah lo cu atu keimah kapi taktak a kan hringtu kapi taktak hi rawl a ul tuk rawl ul tuk nak ah hin tu le fa ca le khor le khifabu ca hin rawl ul tuk nak ah hin a pawpi a saing paoh i a thimi si cu zei ruangah cawnpiaktu ṭha rak nei lo rawl ulh ning ning le cangka a rak thei lo zeitluk in a thla cam ti si cun kan thawh hlan in hin nai pakhat zinglei dei lei pakhat pahnih ah tho le kan kutzung chon bang thlan kan campiak ani a rian cu dei le in tho dei le in tho biakinn chung biakinn ah kal thlacam inn kip ah va ka thlacam si nate a donghnak ah zeidah a sa ing paoh a pawpi bak a pem cu ro ulh tuknak ah a pupi bak pem bak in nunnak an kan liam tak ko culong suri lo zahan nai friday zan zongah ka chim mino sinah kan hawipa pakhat anu rol ul le rol ulnak a tha dih tuk i a control kho lo ti ah khan a nunnak a liam ko rol ul timi zong tih a nung tuk cu pathian fialnak zong theih a hau cu pin ah rol ul zong khi duhpa ul nga lo cu ning le cang te khi um cu ti Baibal ca kan rel tik zongah hin hi Baibal ca lawng ah hin i fian khawh a ngah lo cu. Baibal siang kai mi nih cun an theih la hi Baibal ca lawng hi a ngah lo a dang tampi kuka rel hau Baibal commentary ti bantuk mu dictionary pi zoh hau hi Baibal ca chapter pakhat te ka rel i a ngah lo ti cucaah cun Pathian kan biak tik zong zei paoh in ning le cang te a um Pathian kan thangṭhat tik zongah, Pathian rian kan ṭuannak zongah zei paoh hi amah le ning le cang a lam te um ning le cang lo ning tein kan kal si ahcun kan nunnak hrawk tu ah a si kho thil zei paoh hi kan pupa hlan kan sia le puan an chim pengmi cu ek ceu ceu ah hin mihrut mifim eknak in mihrut ek hi thu deuh ti si cu kha cu nulepa nih kan theih cio ko la cu mu zei ruangah a ruang kha um cu cuacun zei paoh hi pathian kan biaknak zungah hin nilek cang hi um ti cun okay caan sau tuk lai caah khan ka van kal thluahmah ko lai i uh, uh, chim dingmi tete hi tampi ko nai tein caan kha caan nih khan caan hi kan tlai kho lo caah khan ti caan nih khan an kan hngak lo caah khan i Bible ca tusan i ka thimmi cungah khan kan van kal colh ko lai i pakhatnak bik ah tuzan i thazaang lakṭi dingah kaa thimmi cu Genesis sawmthum le pasarih. Sawmthum le pasarih a hme hleiriat in kul tiang kha si lai i lamhlatpi in a rak rat lio kha An hei hmuh i an pawng a phak hlanah amah thah ding amah thahnak ding khua kha an rak khang. An i thaw i, Mang menpa a ra cang khi, ra u law that u sih, a ruak cu tikhur chungah khan hlonh tikhur cungah kan hlonh lai, sahrang nih sahrang nih a seh kan ti lai. cun angan somli le pasarih a hme genesis ṭhiamṭhiam angan somli le panga a hme palinak angan somli le panga a hme palinak cun joseph nih cun rak ka naih deuh u a ti hna i keimah cu nan nau joseph izipt ram i nan zuarmi kha ka si Hi ram i nan rak ka zuar caah hin nanmah le nanmah sual i phaw hlah u, lungṭhat lo zong in um hlah u. A ngaingai ti ahcun nan hmai i a rak ka kaltertu hi Pathian a si, nan nunnak khamhnak ding caah a rak si. Cun a bawmtu ah First Koring Fast scoring ngan hleithum hme pakhat in khan ka duhnak cu pasarih tiang si natein ka rel dih a sau tuk lai caah khan ka duhnak zawn tiang lawng kha ka van rel lai. Ka theih pengmi si ko fast scoring a ngan hleithum hme pakhat in khan si lai i minung holh a phunphun in ka hei holh kho ko hnga i vanmi holh hmanh ka hei thiam ko hnga sihmanhsehlaw dawtnak ka ngeih lo ahcun ka holh cu dar khuang hnachet thawng le sumsel tum thawng bantuk men a si ko phungchim thiamnak laksawng ka hei ngei ko hna hnga i hngalhnak phun-tling ka hei ngei ko hnga i biathuk vialte ka hei ngalh dih ko hna hnga cun tlang ṭhial khawhnak zumhnak zong ka hei ngei ko hnga sihmanhsehlaw dawtnak ka ngeih lo ahcun zeihmanh ka si lo ka ngeihmi thil vialte mi ka hei ṭhenh dih ko hna hnga cun ka pum hmanh khangh awkah ka va pe ko hna hnga. Sihmanhsehlaw dawtnak ka ngeih lo ahcun ka caah ṭhathnemnak zeihmanh a um lo. Dawtnak cu thlachiat a ruat i mi cungah zaangfahnak a ngei. Dawtnak cu a hnah a chuak lo, a lung a puam lo i aa porhlaw lo. Dawtnak cu tlabulbar in khua a sa lo i amah zawn lawng aa ruat lo. A thin a tawi lo, palhnak kha aa cingkeng peng lo. Dawtnak cu mi sualnak cungah khan diriam in a um lo, biatak tu ah khan aa lawm. dawtnak cu a lung a dong bal lo zumhnak a ngei ruahchannak a ngei a lung a sau i a thin a fual cathiang thluachuahnak an kan piak piak cang caah kan pathian thang si ko seh amen a hlei in mah verse ka duh ngai hla zong ah khan um ti hla zong ah khan ka rak sak bel dawtnak cu thlachiat a ruat mi cungah zaangfa a ngei Hla van sak ta ka duh na tein caan um ti lo le hla tu cu ka van sa ti lai lo thamang ka van request la ka tina ka chim tlai deuh i si tuzan i tlangtar ka duh mi hi dawtnak ni thleidan a ngei lo timi te hi tlangtar ka duh i chinchin ni avan ka chon i avan ka chim ne cangka te in ka lom ngai alom ngai i El kha cu ka duh bak lo hmaan tein i baul siang in kan rak dih ka hrawng hrang kum hnih kum thum hrawng kan rak kai hrawng hrang hmanh khi school holiday ah kan tlin hmanh ah khin khrifabu ne chan kan pe law hin kan phun sai pa ton chumu mino kan si ve bantuk in hin cui bantuk hi ka ka phan hnu zongah hin pakhat nih ka sinah a rak zai le ti le na tein khan experience rak nei cang cak ne thazang ka rak pek zai du la dai te pathian du ning te um ko lo a chan sa tiga rak ka pe u rak ka chim u ti hau lo amah ten ra thloma la ka ti le itu experience rak nei cang ca kan mu arau lo kal thloma ko e chim thloma ko e o chim du mi chu ma in chin chin evan ka chim len cang ka thiên o pathian mia sai da ka chim hoa ti thla zong ka van cham automatic a ra thloma automatic in avan ra thloma le pakhat nak ka tim mi chu a shin than kong pian tharnak kong lei ti ka tim Zeiruangah tiah cun keimah zong i hmet tein Pathian dawtnak i thiang thlarau toihnak ka rak tong cangmi ka si tikah zeitindah Pathian dawtnak ka rak theih zeitindah Pathian dawtnak ka rak hngalh timi kha tette khan in le Pathian rian ka ṭuannak khol ka tlawnnak tete le kan cawmi kong tete in khan chim ding le tete khan ding te kha automatic rak chuak thluahmah Culawng silo adang rak chuak rih ṭhan mi cu siang kan rak kai lio mission mission subject kha kan rak cawng i subject sianginn a cawng lawng kha si loin practical bak in kan zum lo tu sinah kan rak kal cu cu vialte ka hmu ka ton mi vialte pawl zong kha a van chuak thluahmah study ka tuah mi vialte ka van rel diary ka ṭem vialte a van chuak thluahmah le chim ka van tim e pakhat ka ti pakhat ka ti a donghnak ah Pathian nih ka nunnak rian a ṭuan mi cu mah te hi a si Tuzan ah chim ka timmi cu ah Pathian dawhnak na theih lo ahcun ti le thlarau na hrin ṭhan lo na co lo ahcun biakinn thiang naa pummi le hla na sami le music na tummi te hna hi zeihmanh sa na tlai lo pakpalawng lawng te a si ti lei kha ka kalpi lai lo tuzan ah Ziahti ahcun tuhlan ah kan theih pengmi cu Pathian dawt an theih lo ahcun na hngal lo ahcun ti kha kan theih pengmi kha a si ko. Sinatein tuzan ah kei ka kalpi dingmi cu mah lei kha si loin hrinṭhan kan sinu kan pianthar hnu zongah hin kan cawn dingmi thil hi tampi um rih. Cahcun kei cu mah lei kap deuh in khan kal kaa tim. Le tu za nih tlang kaa tarmi hi ka khen lo deuh zong a si kho men na tein ka khen lo deuh sual si si ahcun a ruah zia nan kan thiam nak hnga mah te zong kha zaangfah ka van in nawl ta hna. I tu zan i Bible ca chungah thazaang la ti u si ti ka duhmi cu Joseph kong he si lai. Joseph family kong he. Josef pa cu Josef pa cu Jakob Jakob a fale Jakob nih fale hleihnih a nei hna i a detail cu ka chim ti lai lo sen school ṭha tein kaimi nih cun na Sunday school tein khan kan cawng pengmi kha si ko i Josef te unau hleihnih an si Jakob nih fa a neihmi hleihnih an si cu vialte lakah cun Jakob nih a dawt khunmi te a um hnakar i a tanh khunmi te a um tucu ahodah a si hnga joseph a rak si kha kei nupi ka nei cang naten fa ka nei rih lo natein u le nau nu le pa sin ṭhangmi ka si ve le keimah nih cun fa ka nei rih lo natein ka hmuh ka tonmi le an chimmi te pawl ka cawnnak te pawl i he chim ahcun Laimi kan ti ko la cite kan i Laimi kan si caah khan Laimi huam in ka chim ko lai i Khrihfa kan nih Khrihfa zumtu family pakhat ah fa pahnih pakhat pakhat kha cu thleidan a um ti lo cuti pakhat lawng va si cang caah khan pahnih pathum pali panga neimi nih cun dawt khunmi te hnakar tanh khunmi te khi kan nei cio ko cu cucu phei awk um lo Bible chungah kan hmuhmi kha si ko Jakob nih fa palei ni a nei natein a dawt khunmi te kha pakhat a um hnakar a tan khunmi te kannih zong fa kan nei cio te kan dawt dih ko e kan dawt dih ko natein kan dawt khun deuhmi le hnakar kan dan kan tanh khun deuhmi khi um ko cu kei zong u le nau ṭhangmi ka si ve ko cu ka theih ko cu le Joseph zong cu a unau vialte lakah khan a pa nih a dawt khunmi le hnakar i tanh khunmi te kha a rak si le nu le pa nih fale dawt khunmi te nakare tanh khunmi te cu o ka fapa ka fanu te hi zeidah a zo hnga a zo hnga mo zeidah a chambau hnga zeidah a herh hnga kan zoh piak cu mu a tapa o zeidah a herh hnga zeidah duh hnga kan ṭhakkhiar ning le ti gayu kan saih khawh ning hi kan dawt khummi le ke zei kan ti la e nakar kan tanh khunmi te cu le cu tikah Jacob nih cun a fale vialte lakah Josef cu a dawt bik a si tikah cun zeidah a chuak? An unau karlak ah zeidah a chuak? Pakhat le pakhat i hmuh thiam lonak te i theihthiam lonak pawl kha a chuak cang hnahchuahnak te hna kha a chuak cang zei ruangah jacob nih a fale ciocio a thleidan hna cu Joseph cu pei a dot khun cu a dot khun tiah u le nau nih a chuahpi a simi Joseph lila a unau bak mu a unau lila bak a unau lila bak Joseph cu a unau a u le pawl in zeitindah a cungah khua an khan ti siah cun thah ding thi ding a nunnak liam ding tiang bak in khua an khan ko a unau pawl nih ṭih in nun khawh ning kannih zong family cio kan nei le kannih Khrihfabu cu tlawm kan hei ti tikah phundang khi ruat loin family pakhat bantuk hi kan si family pakhat kan si hei ti ko usih le hi kan family ah hin dawt khun deuhmi zohcho deuhmi ti uar deuhmi conglawmh deuhmi khi kan nei kho men cu keimah thok an ti aho paoh kan nei kho men cu uar khun deuhmi minmai tha pe khun deuhmi kan nei kho men ko cu Kha Josef zong kha zoh u. A unau lila bak nih an nahchuah le kha a cung ah Josef bak thah ding tiang bak in khua an khan cang ko ti nun khawh ning le siang kan rakai leo ah i kan ni laimi ti lai holh hmangmi pawl hi cu pathian zangfahnak in i thleidan kha si lo in i ramdang ah chungkhat unau salo a phanmi an tam tikah khan Kawlram ah sponsor an nei cu mu kan siangkai ṭi pawl Thantlang le Hakha le pawl sponsor an nei hna tangka an nei hna an nei hna tikah khan cun tangka nei deuh nan kha cu chim hau ti lo kan Laimi sining cu ti theih kha si ko i voikhat cu palawa chin tawngpain chin pa te um kan mah na hak cia te khi si le ani kha hnipuam man khi zun hnih thum hrawng long khi anei cu man cu suknak zong anei lo vawlei lei holh in cun a sifak mi khi si le cu pa te cu an nek ngai an thleidan ngai ka zo i ka zang a fak ka nge a chia kei cu ka ngakchiat te ni bantuk thleidan ti bantuk mi zei rel lo ti bantuk hi kei cu ka duh bak lo khi ka tual kho lo mi bak khi si le cu ka zang fak tu cu ka vak kal i uar thlannak si lo in pathian in sunparnak tu co se law sapia hna ka cawk piak hermi vialte ka cawk piak hnipuan ka ai mi a ṭha mi te hna ka pek ka pek i a vat i ei aa lawm tuk aa lawmmi ka hmuh tikah khan keimah kaa lawm deuh kaa lawmnak hi a mak deuh le voikhat cu music kha e ma e thantlang lei hakha lei pawl kan kan nau le pawl nih cun a ka u music rak kan chim ve thiam kan du an ti le kei kha sianginn ah khan e music lei tlaitu ka si chappaling lei ti i chappaling lei tlaitu ka si bantuk in sianginn ah siseh gospel kan kal te thlak voi kat hi khrifabu kip an tlong i kha bantuk ti bantuk siang pak le pak fellowship nei ti bantuk ah khi caan thia le vai zang vialte kha keimah kha i authority ti ti ana an kan pek keimah chung kan ummi si le cucu ti khan zarkhat ah friday po hi music lesson kan nei le music lesson kan nei i cun hlacawnnak caan zong kan nei lehkha ah khan music kha kan rak kan chim an ti le ah si an duh tham ahcun ka ti tangka na duh zat nan kan hal zong kan i pek ko la an ti le ka hi siang ka kai pa bu zong in a leng ah music ka chim peng i siang ka kai pa zong ah hin foinak la ka kai peng ka ti la cuti krifabu zong ah full in khan pianist tum in khan krifabu zong nih full in khan lakha pek in khan an kan lak tikah khan i keimah tin khan pathian zaangfahnak kan lakha kai ka ti la cun siang ka kai pa in khan i ka zoh hna tikah khan khi thiam duh taktak le pathian thangṭhat duh taktak kha an nun ah khan si lo mi hma i va chuak i khi cual sawh khi khi bantuk hin si tikah khan ka lung kha tling lo natin ma pale ua pa te cu music thiam ka duh ve e rak chim ve ka ti aw si ko na duh ahcun ka ti ka zo i atu bantukin hin pumh lai poah khan music kha setup kan tua di poah khan kan film ṭhan ka ti peng kha si tikah khan a ka bawmh thlakhat thlahnih chung bak hi ka zoh a ka bawmh peng pathian a duh ning le a fel ning le aa tangdor ning le ka lung a ka tling tuk le ka chim i a foinak in tawinak a thiam a thiam i siang ka dih nu zong khan amah nih khan a hruai dih hna le sianginn vialte le sia le vialte zong kha an i lawm tuk a ruang cu anih kha kan nih hakha miphun lei paoh cu kan van ṭhatnak pathian ṭhatnak cu a tam u cu hla kan sa kho dih cu ki ṭamah te zong hi a tum kho deuh mi lawng te kan si cu le khaben tlawmpal chim ahcun thiam cawlh ding khi an si nate an nih pele ua lei cu hla zong an sa bal lo music zong khi beat zong a zeihmanh an thiam mi khi si lo a har tak mi khi si natin pathian nih a thlaw chuah i a thiam le lukdong lio zong ah khan rawlo pin khan mali a phan ve le mali zong an mah tawng pain chin lai fellowship ah khan music hruai tu ah khan pathian nih thlaw chuah i nupi dawh te na a hei pek i ka tin khan chim duh mi cu Siangan kai lio zong ah khin thleidannak tete kha a rak tam tuk. Sianginn ka rak kai hlan ah hin aw Baul sianginn cu a thla kan cam la Baul kan rel la eh kan i nuam tuk la Pathian hla lawng te kan sal ka ti a sa inem mam Baul sianginn ka kai le holh thalo kawl holh le bang he cu holh thalo phun tling he Baul sianginn ka thiam amak tuk sual atam ning ti Baul sianginn zong ah khin i a sau tuk lai ca khan mah vial kha si se law khoika kan umnak paoh ah khin thleidan timi khi kan atu ah hin ke zong ka hrin ṭhan ko cu ti pathian zaangfahnak kan nih cu a foinak ahcun piangthar khihfabu kan si ko cu ti piangthar khihfabu kan si tikah ikan apumi vialte hi hrin ṭhami lawngte kan si lai ti zumhnak ka ngei hodah hrin ṭhan hrin ṭhalo tu minun cu kan i tah kho lo e asinatel in hrin ṭhan dihmi kan si lai tiah zumhnak kan ngei na belte in kan hrin ṭhan ko na tein nifatin te kan nunnak ah rian kan ṭuannak ah siseh innchungkhar ah siseh khrihfabu ah siseh zei bantuk lungput dah kan ngei khrih lungput kan nei maw ti imah sianginn ah kan rak cawngmi pakhat te kan nunnak ah tam tuk kaa chapmi le ka cawnmi cu Christian ethic timi subject kan rak cawng le uh, Christian ethic timi cu uh, Khrihfa nunphung kan ti hnga maw Khrihfa nunphung discover te sia oh mah khan rak ṭong mah in khan tam tuk kan nunnak kha kaa thleng oh Khrihfa nunphung Khrihfa sining pe tampi kan rak theih ning le kan rak zulh ding hi tampi pe ruk ummi timi kha uh, tampi kha eh, zei kan ti la kaa chap i chim duhmi tampi um ko na te in caan kha sau tuk lai caah khan ke tawi na ka chim thloma ko lai i siang kan kainak ah siseh cun rian kan ṭuannak zongah siseh innchungkhar zongah siseh Khrihfabu zongah siseh Pathian rian kan ṭuannak zongah siseh kan lungput kan ruahnak Pathian kan biak ning cang hi zeitindah Pathian kan biak zei bantuk lungput zei bantuk ruahnak in dah pathian hi kan biak timi khi keimah pumpak thok in hin tuzan ah a thar in khin van i ruat ṭhan u si law van i hrim ṭhan u si law thazaang i lak ṭhan u si law timi khi tuzan ah khin cucu ka duhmi cu si e voikhat cu kan sianginn ṭhiamṭhiam ahcun Cengta khong song kha um i ke kha cu chapling lei kha ṭaun ka si tikah khan cengta khong song pakhat kha kan hawipa um class pakhat kan si class pakhat kan si i ani kha atu zong kha ani zong tu phat a phan le 2022 3 hrawngah dek ma si a phan le fa pakhat nupi he an nei a um ve cang i ani kha e rangun siang kan dih hnu ah khan ke cu rangun a kai mi si mu lai khati ah khan ani kha india lei ah khan mdf le mthe tiang kha ava lak le arak tlung hnu zong kawlram zong ah khan babul siang in ah khan sia saunu a tuan i ma hnu ah ka hin arak phan i hika zong ah phada pastor tumo tunlo chu ka thei lo naten chim du mi chu ma pa he khan a ka doh peng a ka kal peng cha kan chong bu zong ah hin sia le paul nih an kan hal mi ka phit mi zong kha silo long kha a ka kal peng cun kei kha music lei hruaitu ka si tikah khan dawtu tete ka nei deuh ka ti la cu amah nak in khan lekha tikah khan fawinak in cun a kan hah chuah kan ti la cu ti a fawinak tawifiannak in cun khati a ka doh peng a ka ngiar peng bia in khan a ka ngiar peng a ka doh peng le voikhat cu friday zan ah khan cleaning kan tuah hnai mah cleaning kan tuah lio khan singaksia dihlak hnai bak ah cun fak nawn in khan bia kha a ka ti a ka ti a thin kha hang tuk ka chelh ve ti lo i ka thinhang thawng hin ka tha bak hi thir ka chalh ti lo na tein khan a pathian nih a ka umpi caah khan ka control zeiti hmanh ka umter lo na tein ti kan i khol zanriah kan ei dih bak an cun koi cikhat te van ra ta biaruah kan duh ka ti le siang cungah cun ka kai pi to ka hrenh to ka hrenh i kan pahnih lawng cu ṭang ka tlaih cawlh ko kha i ṭhaw usih ka ti i ṭhau usih ziah khatin cun na ka ngiar pasal na duh lo lungṭhat nan rak ka chimh ka ti le ka ṭang bak ṭai nang ah cun ṭhaw usih ka ti bak ko ka ti le bang khan a sorry bak si ka rak ka ngai thiam ko ti ngai thiam bak ka hal i chim duhmi cu mah khan kan i vua thai ti lo le mah khan a ka dawt ning le a ka ṭihzah ning hi Naite zong kha phat ah khan National School Teacher pawl kha conference kan ei mah zong kan i tong kan i tong le khi kan i tong ṭhan le kan i ruah ko e natein mah kan tuanbia kha mithlam ah khan a cuang ṭhan ti bia le chim duhmi cu kei kha mah sin ka kai bu zong ah khan Khrihfabu ah khan i full time in khan rian ka ṭuan pianist tu min khan le mah chan mah chan cun chuak a ngah ti lo timi kha siang nih khan si khan kan nei cu mu na ten kei kha ka duh caan poh ka chuak kho lekha bantuk khan akan ha chuah chin mi kha sa ko cu lekha tik ah khan sia le le ama kan kallak khan thleidan ngei ti kha sa ko cu ti lekha ti khan akan ha chuah le kha kan kallak khan remlonak buina kha chuak cang ko cu Cucu anih zong Pathian rian ṭuanmi si, ka zong Pathian rian ṭuanmi kan si, bau le siang kai vemi kan si ko cu. Ka chim duhmi cu kan hrin ṭhan hnu zong hmanh ah khin, Pathian rian kan ṭuan ko bu hmanh ah khin, kan lungput le kan ruahnak hi a um khomi si cu. Laitlang ah crusade camping ah siang ka dih hnu ah Laitlang ah crusade camping ah sia le pawl ka zulh lomi khi an um theng la lo. le speaker pahnih te hna pathum te hna crusade kan van tuah tikah khin ih lai poh ah khin a devotion na hi kan nei tawn chu mu khatika tuzan kei thongtha ka chim chu a pathian ka ruah har ni a phuang eti khin ani chuangai chu o lema ni khan tam tuk kanun nak hin fim chon nak hin akam tar o pathian rian tu mi kan pa le pol man hi pe keima ti nu pu an rak nei cheu ko hi kati Chim duhmi cu keimah ti lungput le i uahnak timi te pawl nai zeitluk in dah ṭih nung timi kha Baibal ca chungah tampi kan cawngmi kha a um. Natin tuzan ca ka chim duhmi cu mah lei kha si loin khan thleidannak lei kong lei kha ka tlangtarmi a si caah khan mah lei kong kha kal ka duhmi le chim ka duhmi cu a si i kan si van kal hluahmah le kan caan hi khoi hmm tlawmpal cu ka dih cang ko lai Mangkhan Joseph cu Baibal chung kan van lut ko lai i Joseph cu a unau pawl nih khan a chuahpi unau bak nih a cungah thah ding thih ding tiang ban khua an khang sihmanhsehlaw cu bantukin khua an khan lio zongah cun Joseph cu a unau pawl sinah khan huatnak a nei hlei lo Pathian aa ṭihzah, aa bochan. I Pathian nih an nunnak a kham i a tawifiannak kan chim lai i a donghnak ah khoika dah a phan? Siangpahrang dinhmun hruaitu ah Pathian nih thlaw a chuah. Hika zawn ah chim ka duhmi cu kanmah cio zong Pakhatkhat nih kan cungah ṭhatlonak in khua an kan khan tikah an cungah zeitindah kan lehrulh tawn hna timi kha thazaang kaa lak ngai. Josef cu a unau a unau a unau pawl nih a cungah thah ding thi ding tiang khua an rak khan ko hmanhsehlaw a lung a fak hlei lo. Pathian tu kha aa bochan peng ko. I mah hlanti ah ka lung a um ngaimi pakhat te cu hika ka phan hnu ah si CBC ah uh, Khrihfabu nih speaker Pathian hmang liomi pakhat kan sawmmi um i cucu ikan kan chung a simi ka ni nih khan a thawngtha chim ngai ka duh ve rak ka au ve a ka ti le zarhpini ah si ka va sawm ka va sawm i kan phan worship team cu tuante kan lut peng cu mu natin mah ni kha cu kei zong kami pi he kan lut ṭi le kan kal ṭi ko ka han ka ni um kei ka han kan kal ṭi le kei kha cu pianu tummi ka si mino ka si cu mu le khatiah khan a ṭha ten a ka chawnh biak cu sia nih cun natin ka pawng ummi ka ni kha a tar si cang a hmai zong khi sawng dih cang tar si cang tiah khan a sasan ning kha ka uar lo ka lungtling lo ka lungtling lo ma khan biang chung chung kan lut biang chung kan lut i siapa ha ka chim saya hihi ka ni si kawlram ah kan hme tein changong ci a tuan mi si saya ma ci bak si ti khan ka chim cun hihi kan bu ah avoi khatnak apum si ka ti le ma khan pum ah khan introduce ah khan thong van than meisinak van tuah le mah pum di ah khan ka zoh ko zetindah a dang hnga maw ti kha ka zoh ko le mah nu i chong ci ti a van theih nu khan cun asasan ning aa dang ning le a lu lei nak in khan mah a thongpang a theih nu khan cun asasan ning khi aa dang tuk cang mah i kan nunnak chimnu ka soinak ka si lo i mah i nun tampi ka cawn mi cu o minung hi ni le puan fan le mui le sam le ti hiti hmuhnak in hin mi hi thleidan awk rak si lo hi te ti mi kha mu amah cu Pathian nih khuaruahhar hmangmi si ko cu natein hohmanh a tlingmi kan um lo tinak kha ka langhter duhnak a si le cu a tlingmi kan um lo ko na bu in cun zeidah Pathian rian kan ṭuan tik zongah zei bantuk kan si ah innchungkhar ah khoika paoh ah Khrihfa kan nunnak sining tein khan ṭhang peng u si law nung peng u si law Khrih lungput he um peng u si ti kha ka chim duhmi kha a si i Josef cu voikhat cu mangṭam a tlung. Mangṭam a tlung i Kanan ram ah mangṭam a tlung cang. Din ei awk zeihmanh an nei ti lo. A pa nih cun, Kha ka fale, mangṭam a tlung cang hi, din ei awk zeihmanh kan nei ti lo hi. Izipt ram ah rawl tampi um, cawk ding ah va kal u. Hitin rawl cawk ning nan kal lo ahcun pawṭam in kan thi dih lai hi, tiah a ti. A pa nih cun a fial hna. Cu tikah cun Josef unau pawl cu Izipt ram ah cun an rak ra i rawl cawk dingah le an rak rat tikah khan Josef nih a hmuh hna i aw ka unau pawl ti kha a theih hna le hika zawn ah ka uar tukmi cu ka nunnak ah kaa cawn tukmi a si thazaang kaa lak tukmi a si a unau pawl cu a hmuh hna i aw a ka zuartu ka cungah ṭhat lonak khua a khangtu an si ti kha a thei ko na bu in khan ṭhatlonak in a leh hna maw? Huatnak a leh hna maw? A leh bak hna lo cu. Aw, ka unau Paul, rak ra u. A hlan i nan rak zuarmi nan naupa Josef kha keiba hi ka si e tiah a ti hna. An lau tuk unau Paul cu. An lau tuk i, lau hlah u, ṭih hlah u, rak ka neih u, tiah a ti hna. Hika zawn ah kannih te innchungkhar ah maw Khrihfabu ah maw Pathian rian kan ṭuannak ah maw khoika paoh ah mi nih kan cungah ṭhatlonak khua an kan khan tikah kan kong an kan ceih ah maw a phunphun in an kan ti tikah zeitindah kan lehrulh ve hna Joseph nun nih hin kan nunnak ah tampi thazaang a ka pek Joseph cu cutluk in a unau a chuahpi nih a cungah ṭhatlonak khua an khang ko hmanh sehlaw dawtnak he a lehrulh ko hna bible chungah kan hmuhmi cu asuku asua phi naimi yu ne asuku akawa phi nai yuba ti kha kan hmuhmi kha si joseph nih cun ṭhatlonak in a leh hna lo i dawtnak te he khan a kuh hna i dawtnak te hen khan mitthli he zan dia a dumpi hna zan dia a dumpi hna lawng si loin a unau vialte a pa an chungkhar vialte chanchuahtu ah Bawipa nih Joseph cu thluachuahnak pek a hmang ko. Kannih zumtu a mi fa hi Pathian mai a hmanh a fim deuh e a fim lo deuh e a sifak deuh e a sifak lo deuh e ho hmanh kan aa khat dih mi kan si. Pathian hmaiah Pathian fale lawngte kan si hohmanh i thleidan ding kan um lo o anih cu mihlun si anih cu mithar a si caah o anih cu aa daw anih cu a fim caah i thleidan ding le i cawisan khun ding hohmanh kan um lo Pathian ma hopa aa khat dihmi kan si lungrual tein thleidannak um lo tein Pathian rian ṭuanṭi ko hna u si innchungkhar dawl rem tein hmaikal ṭi ko hna u si innchungkhar ah unau karlak ah pafa ah nupi le va karlak ah rianṭuanṭu hawi vialte lakah thleidan na ah ni cu mihlun e zei um lo in ṭha tein dol rem tein Pathian rianṭuanṭi ko hna usih mi nih kan chung i zei bantuk ṭhat lo in khuan kan khan zong hman se law ṭhat lonak in khan leh kha si lo in dawtnak te he kan chawnbiak ko hna usih tuzan ah Joseph nun he khan cucu thazaang ka lak tukmi te kha mah te kha ka van chim siseh law caan kha van kal thluahmah cang i Tuzan ah ahohmanh Pathian hmaiah kan i khat dih Pathian fale lawngte kan si hohmanh thleidan ngei lo tein dawtnak te he dawtnak nih cun thleidannak a ngei lo Joseph cu dawtnak a nunah a khat caah khan thleidannak a ngei lo i aw ka u le nih cutin cun an kan ti ti in khan thleidan in khan a lehrulh hna lo ṭhatlonak a lehrulh hna lo dawtnak te hen khan an innchungkhar vialte chanchuahtu ah Bawipa nih thluachuahnak a pek i a hmang ko cucaah kannih zong zei bantuk in mi nih kan cung i ṭhatlonak an kan khan zong hmanh siseh law dawt khunmi zong va um hmanh ko u sih law daw le rem tein umpek ko na si pathian ma ho pa unau di kan si kan i khat di ko cun thleidan na timi hrimhrim hi nei hla usi khrih hmai ah pathian hmai ah pumkhat kan si di ko e pakhat di kan si di ko timi te kha tuzan chan ah dawtnak nih thleidan a ngei lo timi te he joseph nun hmang in thazang pek ka duhmi cu si i bawipa nih kan dihlak ca thlachuan kan pek pe ko seh